Ũmũthĩ nĩguo thĩ ĩgũkũngũagĩra mũthĩ wa mũrimũ wa mũkingo gũkũ kaũntĩ-inĩ ya Murang'a gũkĩrĩkana kuma mwaka wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na inya gĩcunjĩ kĩa andũ arĩa makoretwo na mũrimũ ũyũ gĩkoretwo gĩgĩthiĩ thĩ. Ona gũkĩrĩ ũguo mũrũgamĩrĩri mũnene wa ũgima wa mwĩrĩ kaũntĩ ĩno Winnie Kanyi akiuga gĩcunjĩ gĩkĩ kĩa gũkorwo gĩgĩcũngĩrĩrio nĩ andũ aingĩ gũkorwo matarĩ athime.

Oho Kanyi augĩte gĩcunjĩ kĩa mũrimũ ũyũ kũgwatanio hĩndĩ ya atumia kũgĩa ciana nĩgĩcokete thĩ na gĩcunjĩ kĩnene kuma mwaka mũhĩtũku. Something else we have also done well is in the prevention of mother to child transmission. Last year we were at 20.4%, but now we are at uh, 9%. So we are happy with that improvement and we intend to continue working hard. I commend the healthcare workers for the good work they are doing.

O na kũrĩ ũguo, andũ arĩa marĩ na mũrimũ ũyũ nĩ momĩrĩirio nĩ harĩ mũtũrĩre thutha wa kũgĩa na mũrimũ ũyũ gũkũ Dorothy Onyango na ũrĩa ũkoretwo na mũrimũ ũyũ gwa kahinda ka mĩaka mĩrongo ĩtatũ akĩũria andũ aya gũceragĩra thibitarĩ kaingĩ na kaingĩ nĩguo kũheo mataro. Kama mimi nimeishi na virusi vya ukimwi miaka thelathini na ni jukumu yangu

na hawataki kuongea, lakini mimi naweza kusema kama shirika za watu wanaishi na virusi vya ukimwi tumeonelea ya kwamba uh, tukiongea juu ya mambo ya virusi vya ukimwi itasaidia sana kwa mambo ya unyanyapaa. mwena-inĩ wake mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ mbunge-inĩ augĩte gĩcunjĩ kĩnene kĩa andũ arĩa marĩ na mũrimũ ũyũ mũrang'a nĩ mbeũ njĩthĩ gũkũ akiuga harĩ bata thirikari ĩtege kĩgĩna gĩa kũhũrana na mũrimũ ũyũ akiuga ikundi iria ikoretwo igĩteithĩrĩria nĩ inyihĩte. Na ũyũ nĩ mwaka wa mĩrongo ĩtatũ na ĩrĩ na hena maũndũ maingĩ mũno macenjetie ta kaunti itũ ya Murang'a tũkĩrĩ na gĩcunjĩ gĩa ithano ah, turuma igĩrĩ harĩ igana mwaka wa 2013 nĩo marĩ na mũrimũ wa mũkingo rĩu nĩikũrũkĩte nginya gĩcunjĩ kĩa igĩrĩ ah, igĩrĩ turuma ithano koguo nĩ kuonania he makinya manene ũhoro wa atumia kwarĩrio mũno ciana citũ arĩa maroha nda, gũtigĩrĩra atĩ mwana ũrĩa ũgũciarwo ndegũkorwo arĩ na mũrimũ ũcio, na koguo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tuona andũ makĩyaria nĩ twakena mũno, na twera ciana citũ nĩ mekwenda gũkorwo makĩhũga tondũ ũngĩrora thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, andũ arĩa aingĩ rĩu maranyitwo nĩ mũrimũ ũyũ nĩ andũ anini, na koguo no nginya nginya mĩarĩrie ĩcenjie, tũhote kwarĩria ciana citũ, tũmenye ũrĩa tũngĩmatara. nĩguo mũrimũ ndũgathiĩ na mbere na mũno makĩria kũrĩ marĩgĩtarĩ maitũ gũtigĩrĩra atĩ kana karĩa kangĩkorwo nĩ gaciarwo kagirĩrĩrio gatikagĩe na mũrimũ ũcio tondũ kĩoneki kĩnene atĩ gũkinya mwaka wa 2030 mũrimũ ũyũ wagĩrĩirwo gũkorwo ũthirĩte na ũgathira biũ. Ithuĩ twĩ ta kamĩtĩ ya mbunge nĩ kũrora tũngĩ support tondũ ũhoro wa mbeca cia ndona iria iheanagwo nakũu nja nĩ irathiĩ ikĩnyihaga. tũtigĩrĩre atĩ gains iria cikoretwo ciho mĩaka ĩyo mĩrongo ĩtatũ na ĩrĩ citikũrĩra tũhũ agĩkorwo andũ arĩa matũteithagĩrĩria no makorwo matathiĩte koguo no nginya thirikari ĩbange nĩguo makorwo na mũtaratara mwega gũtigĩrĩra mũrimũ ũyũ nĩ watiga gũthiĩ na mbere na kũhunja Oho Sabina augĩte kũrĩ na mbirũ ĩtanyĩtwo gũtengemanio mbunge-inĩ ya gĩbũrũri na ĩrĩa ĩrendekithia kũmbwo kamĩtĩ ya mwanya ya gũtetera andũ arĩa matũraga na mũrimũ ũyũ. Tũrarĩ na kĩgomano kĩa ministry na mũno National AIDS Control Council arĩa marĩ maigirwo keheri-inĩ nĩ tondũ wa gũtigĩrĩra atĩ nĩ mekũrũa na mũrimũ wa mũkingo marutĩte wĩra mwega na tondũ kamĩtĩ ĩyo kana kanjũĩ nĩ ĩrarĩ ĩthire na kahinda kao gathire mena bill ĩroka thĩinĩ wa mbunge ĩrĩa tũgũ support nĩguo tũtigĩrĩre atĩ haro ĩrĩa tũrũĩte kana maũndũ marĩa twĩkĩte mega ma gũtigĩrĩra nĩ tũrarũa na mũrimũ ũyũ kana na, na virusi cia ukimwi itigakorwo atĩ no icoke na makoretwo na mĩbango mĩega gũtirĩ andũ angĩ erũ mekwandĩkwo na arĩa mararĩkwo maobici mekuo nĩguo mahote kwĩrũgamĩrĩra makorwo marĩ authority na mahote gũkorwo atĩ nĩ megũkorwo magĩcaria nginya andũ mangĩkorwo magĩteithania nao. Ngĩribotera Mohoro ma Ikuũ TV, niĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Wambũi.